السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو تساں سب دوست احباب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سو اج دا ماشاءاللہ پیارا ولاگ کرنے شروع میں پاک ویلیج لائیو وچ چینل یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو برات والا سلیم کھوکھے والا ویور تے اج دا ماشاءاللہ پیارا پیارا ولاگ کرنے شروع اج سب ایک دوست نے انوائٹ کیتا ہویا اساں اج ویندے پے ہوندے دیرے تے بڑا پیارا ماحول دا کو چل کے دکھینے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ساڈے چینل نال جڑے رہو پیارا پیارا پیارا پیارا مزیدار تاکو ویلاگ دکھیسوں تے تاکو انشاءاللہ پسند آ جی سارا ویلاگ چینل پاک ویلیج لائیو چینل سارا انشاءاللہ چلو تاکو وزٹ کروے نے خوبصورت تے ماشاءاللہ لو وی میرا گا آگے اتھا لاندی پیٹ چھٹیاں دی لکڑاں دی ٹرالی تے اج دا ماشاءاللہ نظارہ تاکو یہ دکھے نے کیسا پیارا لگ دے ساڑھے چینل نال جڑے رہو پیار محبت دیتی رکھو ہی میں تاکو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی شان دکھائی رکھ سوں یہ ویسے ٹریکٹر ٹرالی دے لکڑاں دا بھرا ہویا آگے ساں گزردے پہ آسے. تے وچ اے شاٹ آ کے سنگتاں کوں ڈکھا چھوڑوں سناں لیکن لیڈیز مائی کھڑی ہے تے او ساکوں آکھدی ساڈی ویڈیو نہ بنڑاؤ ٹریکٹر ٹرالی دی لیکن اساں کوں آکھیا ماسی ڈو منٹ پیچھے رہ تے اساں کوں ویڈیو بنڑاوݨ ول تیڈی مرضی تے لیکن سائیں بس او بار بار ڈیدھے پئے ویندے نال کھڑی ہے تے بار بار تنگ کریندی رہی ہے اساں آپدی تے چلو ساڈی تاں مجبوری ہے ویڈیو بنڑاوݨ لیکن تنگ کریندی رہی اساں چھوڑ ہی ڈتی ہے ویڈیو ویڈیو چھوڑ کے اساں اگاں چل پئے ہیں ساڈا چینل سپورٹ کیتی رکھو اساں ول دوست تے دیرے تے پہنچ گئے آسے

ماشاءاللہ دوست نے جانور وی رکھے ہن بڑے پیارے پیارے کتا پرلی سائیڈ دے بھونک دے تنگ کریندا ہی ساکوں بار بار تے اس سائیڈ دے کسے دوست احباب نے مکئی نہیں ڈیٹھی تے ہے مکئی ساری مکئی دا وی بگیچہ ہے انہاں دا آپ دا یعنی کہ مکئیاں مکئی دا چھلیاں دا وی تو بس پہلے اکثر ولاگ ہیں لکھے نے سی چھلیاں دا باغ یعنی کہ مکی بیجی ہوئی تے وہ مکی ساری تھاں ہوئی ہے پٹیچ کے ماشاءاللہ بکرے وی رکھے ہوئے نال جانور وڈیاں گائیاں وی رکھے ہوئے بڑا پیارا ماحول ہے دیرے تے تے تساں ڈیکھدے پے ہووے نا بڑا پیارا ماحول ہے بڑا ہی نظام بنایا ہوئے تے چھلی ہے سارے ڈیکھدے پے ہووے اکثر گھنی ہوئی سٹی چھلی بڑا پیارا ہی نظارہ ہے چھلیاں دا ڈیکھدے پے ہووے ویور۔ جئیں جئیں ساڈی چھیلیاں چھیلیاں نی ڈیٹھیاں اساڈے چینل تے اج ماشاءاللہ انہاں کوں چھیلیاں ڈیکھن کوں ملسن بڑا پیارا اور لیول دا ولاگ تھیون والا ہے سرائیکی کلچر دی شان ساڈے چینل نال جڑے رہو تاکو پیارا پیارے ولاگ ڈتے کرسو اور تساں ہی خوشی نال ساڈا چینل سبسکرائب کیتا کرو ویڈیو ساڈی واچ کیتی کرو پوری تا دل تو شکر گزار ہیں تہاڈا تے ماشاءاللہ جانوراں کوں گھا پا لیتا گیا شام دا ٹائم ہے ویور پنج ساڑھے پنج وجے اساں ولاگ بنڑیندے ودے آسے تے جانور ماشاءاللہ پیارا پیارا گھا کھاندے پئن لگے انہاں کولے گھا کھاندے پئن انہاں کو لنگر پانی ملا ہوئے تے چھٹے ہوئے کھاون تے تے اساں کو ویسے دوست نے انوائٹ کیتے لنگر اساں تے گیا سے ویسے لیکن اساں کہ چلو ساڈا ولاگ انہاں نال کمپلیٹ تھے ویسے اے اتو دا سین ہے دیکھو اے کوئی سین اساں اتو کر کے کیتے جانوراں دا ماشاءاللہ اللہ انہاں دا نصیب کرن جانور بڑے پیارے پیارے رکھے ہوئے نے تے نالے مکئی بیجی ہوئی آنے نال مکئی ساری پٹیج کے آئی ہوئی ہے اے تھا انہاں ٹوکے والا مشین لایا ہوئے بڑا پیارا نظام بنایا ہوئے نے ٹوکا بجلی دے چلن والا ہے بجلی دے کتر وغیرہ کریں دی باہر چل کے تو کو باہر دا ماحول لکھیں نے اے اساں آگئے باہر بھی بار باہر سدا باہر جوار بیجا ہے بڑا پیارا نظام ہے جوار دا خوبصورت ماحول ہے اتھو دا گرینری خوبصورتی گرینری دا لیول بڑا پیارا ہے وی آئی پی ساڑھے چینل نال جڑے رہے کرو پیار محبتاں سپورٹ ونڈی کرو ساڑھے نال تاں کو پیارا پیارا پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈتے کرسوں کیونکہ ساڑھے کول سرائیکی کلچر دی بڑی خوبصورتی ہے۔ نال ساڈا دوست ودا اتھے تے اساں آپ ویلاگ اساں آپ دا بنڑیندے ودے ہاسے چلو انوائٹ تاں اساں ویسے ہاسے ہاسے کسے دوست تے ساڈا ویلاگ ہی نال تھی گیا ڈیدے پے وینا ویورز ایک گنے والی جوار ہے سدا بار جوار ہندا نا ہے سدا بار تے والا سا پرلی سائیڈ تے دیکھو ماشاءاللہ سورج نکلا ہے سورج یعنی کہ غروب تھیندا پے فوک دی وجہ توں کر کے نا سورج بالکل بہوں درمیانہ درمیانہ لگدا پئے فوک پوندی پئے فوک دی وجہ توں یعنی کہ دھند وغیرہ جیکو آدھن سرائیکی کلچر اچ ان دی وجہ توں ایشو آندا پئے یہ سدا بار جوار اتو کٹ گیتی گئی ہے تلے چھوٹے چھوٹے دوبارہ ول تیار تھی دی پئی ہے یہ دور دا سین ہے دیکھو کیسا پیارا لگدا ہے پھر لیول دا موسم یہ ہی کو آدھن خوبصورتی سرائیکی کلچر دی شان تے ساڈے چینل کوں سبسکرائب مارا کرو فالو مارو پرلی سائیڈ تے مالٹیاں دی بوٹی وی ہے ساڈے چینل کوں سبسکرائب مارا کرو فالو وی کیتا کرو محبتاں ونڈیاں کرو ساڈے نال تو اساں انشاءاللہ اپنے گاؤں دی پیارے پیارے